Ḓi geḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Musi ri sala ri tshi swika hune ra vha hone, ri vha ro pfuka fhethu hunzhi nga maanḓa, fhethu hunzhi nga maanḓa. Hu vha hu tshi tou vha mavharivhari ane a vha a tshi khou ḓivhiwa nga musi iwe muṋe u sathu takuwa wa amba. Zwino ṋamusi ndi tshi livhiswa wa Phalaphala FM ndi iṅwe ya dzimbekanyamushumo dzine vha ḓo wana ṱhuṱhuwedzo khulwanesa nga nṱhani ha uri ri tenda kha uri ndi zwone muthu a nga ita zwine a vha o ita zwone fhedzi tshine tsha vha tsha ndeme ndi uri muthu u a shandukisa vhutshilo hawe a swika hune a khou ṱoḓa u swika hone ḽo kovhela ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa nga dzina ndi pfi msp ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika tshi tsoro awara ya vhuṱahe vho tendeliwa uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo nga u shumisa facebook na kha youtube ngauri ri life vhaḽa vhane vha vha kha radio 87.9 khone 7.8 kana dstv olympic 811 muyeni ane ra vha naye kha ḓuvha ḽa ṋamusi ndi vhafunzi vho obedience masakona vhafunzi ndi kho vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ro ḓigeḓa iko yo nga maanḓa msp na vhathetshelesi vhoṱhe vha phalaphala fm tshine nda khou tou takalela tshone ndi tsho uri namusi ri ḓo sala ro wana thabelo mbekanyamushumo yashu i khou ḓo aluwa ya vha khulusa nga maanḓa vele ro swika ro ḓisa thabelo hafha ndi kale i khou ṱoḓea kha ri mbo ḓi thoma u humela murahu musi vha tshi kha ḓi alu- vha lutshelelo mondo mathuli musi vha tshi kha ḓi vha ṅwana muṱuku vha vha vha ṅwana ḓe
Ndi tshi kha ḓivha ṅwana muṱuku nga uri nṋe ndi nṋe tanzhe hayani kanzhi u tanzhe musi vhabebi vha tshi khou alusa u to nga ri vha vha kho shumisa as a guinea pig uri vha kone u vhona zwori nga nḓila ine vhone vha shumisa nga vha tshi alusa vhana vha to itisa hani. Zwino nṋe ndo aluwa ndi sa pfhi nga maanḓa ngauri ndi tshi aluwa ndo aluwa musi mukalaha vha bizi vha tshi kho ita mafhungo a ministry. eh, vha tshi dzula vha siho eh, ndo aluwa nga maanḓa ndi tsini na miyanga nga maanḓa eh, mukala vha vha tshi to vhuya vha tshi vhuya vha khou dzula vhege nthihi vha dovha vha ṱuwa vha ṱuwa vhege tharu vha dovha vha vhuya vha ṱuwa every time vha dzula vha siho eh, and hezwo zwa vho ita uri hezwi ni tshi khou aluwa na vha ni na vhushaka ha tsinisa nga maanḓa na mme mbebi na sa tou vha na vhushaka ha tsinisa nga maanḓa eh, na mukalaha eh, zwino zwithu zwinzhi zwine eh, zwa tea u dodombedziwa ṱhamusi nga muthu wa tshinnani zwa vha zwi khou dodombedziwa eh, nga, nga, nga mma vhane vha vho sala na ini mukala vha tshi tou dzhenelela fhaḽa na fhaḽa vha hone mara ndi khou tea aluwa ni khou ya kerekeni ya kha mafhungo a tshikolo afha tshikoloni bugu dzi a funiwa ngori kanzhisa u tshi wana ṅwana u tshi pfi hapfi u wana na buguni hafha ndi uri zwo sokou tou ṱanganana a na bugu ralula sa tou dzi funa zwavhuḓi um nṋe ri vha tou ralula ri tshi funesa zwo nzhangavho eh, ri tshifhinga zwo gidima gidima nṱha na fhasi eh, zwa tshikolo ri ḓi ita zwezwo zwa average zwine zwa khou ita ri ite zwone ri phase ri ṱuwe eh, arali ra phasa ra wana 50 kana vha tou semana vha ita as long as ndo wana ndo wana 50 ndi humbula eh, ndi tshi phasa- ndi tshi ṅwala matric nṋe

because ya- yo- tsho vha tshone tshipikwa tsho tou ndi tou bvakanyisa papa fhedzi ndi khou lingedza u humbula uri mutsiko wone wo vho nga nḓila ḓe nga nṱhani ya uri musi u tshi khou aluwa u ṅwana wa vhafunzi vhathu vha na ndavhelelo dzavho hafha kerekeni na hafha hayani musi uh, vhafunzi vho obedience vha kha ḓivha muṱuku ndavhelelo dzone dzo vha dzi nga nḓila ḓe ngauri ndi vhona u nga ri nadzo dzi a shela mulenzhe kha uri sa ṅwana muṱuku u vhe na kuṅwe kuhumbulela uri ei havha vhona zwithu zwavho vha ndavhelela uri ndi vhe hezwi zwine nṋe ndi kha ḓivha muṱuku ndi kha ḓi tea u pfuka kha zwipiḓa zwinzhi zwa uri ndi aluwe sa ṅwana muṱuku zwino ndo ri tshi amba nga zwipiḓa zwa u aluwa iwe u tshi kha ḓivha muṱuku a u zwi ḓivhi hezwo zwipiḓa zwa uri u khou tea u pfuka kha hetshi tshipiḓa u pfuke kha hetshi tshipiḓa tshine tsha vha hone ndi tsha uri u vha u na dzikhonani wa vhona uri dzikhonani nkene eh, dzi a kona u swikelela zwithu hezwi dzi khou tshilisa so na iwe u khou ya ngo tshila ngo ralo mara eh, kereke i na expectation hayani nahone vha khou nyaga uri iwe u tshile nga heino nḓila hezwo zwithu zwi vha zwi khou ḓisa mutsiko muhulu nga maanḓa ngauri iwe u pfha ngori ah, zwi amba uri nṋe thi tsha vha ṅwana a thi tsha tendelwa u ita zwine nda kha ngo ita zwone ende hezwi u tshi vho ya nnḓa u vho u vho tonga iwe you are a misfit a vhaṅwe vhathu a vha ṱanganedzi ende uyu u vha khou zama u ita nga nḓila iṅwe na iṅwe ine wa nga ita ngayo uri hedzi dza khonani dzawe dzine dza une wa vha nadzo nnḓa dzi kone u ṱanganedza na iwe u kone u vha um kha kha vhuimo vhuthihi navho mara hezwi u khou ima u khou vha kha vhuimo vhuthihi navho hangei nnḓa hangei hayani

roṱhe ri khou amba tshithu tshithihi ri khou amba luambo luthihi hey one two three zwo itea one two three zwo itea na iwe wo vha u hone and hezwo zwithu iwe u vha u khou zwi ita u khou tou dzumbama vhaṅwe vhana khamusi vha nga vha na access nazwo lune vha kona u bva zwavhuḓi mara iwe wa sa koni u bva ngauri and at the end of the day u tshi vhuya eh, ndi humbula tshiṅwe tshifhinga ndo vhuya nga madautsha nga swondaha um eh, ange ashu arali ni sa khou ya kerekeni ni khou eḓela nnḓa a ni nga ḽi muṅwe na muṅwe a huna o no sala u ya kerekeni nga sonda ee nga sonda so a zwina ndavha kana vhone vho vhuya vho to itisa hani kana vho to vhuya vho to vhupfa kana mini kerekeni ri khou yeah so you have to show up kerekeni and then ni tshi khou show up kerekeni hu kha ḓivha na dzi standards dzine iwe sa ṅwana wa mufunzi ni khou funa u tshila na sumbedza vha vhathu kutshilele uri kutshilele ndi kufhio ende kuṅwe kwa kutshilele kwa ṅwana wa mufunzi kone kwa khou ṱoḓea ndi zwa uri u funa u dzhenelela kha tshiṅwe na tshiṅwe kerekeni kana u ya tshi pfesesa kana ha tshi pfesesi u funa u dzhenelela ndi khombula um, eh, mavha vho rengela na zwinotebook nyana zwo na zwibivhili eh, hu na fhethu hune vhe u na dzula hone ndo no dzula ngei mavha vha khona i vhona ngei uri no dzulana ni funa u ṅwala na zwi vha khou funzwa mingo ni tshi swika yani nda ni khou vhudzisiwa nga tsho tshifhinga no neta khuṱu a ni khou ya na humbula mafhungo uri ee vhana vashu why ndi khou tea u vha ndi kerekeni Eh, ri tshi khou ṅwala matriki ha vha hu na crusade ni khou tea u ya crusade ni khou funa- ni tshi vhuya ni khou funa u vhala mukala vha khou ni vhudza no ni ḓo phasa eh, mara hezwi zwa mushumo wa kereke zwi funa ya phanḓa vhaṅwe vha ḓo ḓisa hani ini ni sa khou ḓa zwi amba uri ni khou funa vha ni khou funa vha tsumbo kha tshiṅwe na tshiṅwe kana ni a tshi pfesesa kana ni tshi pfesesi ni khou funa u sokou tshi ita ndi khou vhona muswa ane zwa zwino hafha u tou ri u ṱuwa line ya tshikhuwani khezwiḽa eh, vhafunzi vha obedience vha phasa murolo vhufumi na vhuvhili chikhuwani makogundira design graphic design ya hey, tsonzukisa yeti wakhulwa papeti so i think nga tshifhinga tshaka ndaka vhakhwalwa ngatsho i tshipikwa dendeka tsha uri ndi bve hayani i think yo vha yone objective yori kha ndi bve hayani at least ndi kone u ṱharamuwa ndi kone u tsheka vhutshilo hanga vhune nṋe nda khou- nda- nda khou vhu ṱoḓa ro vhuya ra bva trip ya You vhe yo vha i tshi kovhela trip kana yo vha ya kereke thi tsha ḓivha haiwa p e ri tshi swika p e nṋe nda renga all star yanga yo thoma miss p and eh, dza dza sa pfi all star kale dza si- zwezwiwa zwa zwithu vhidzwa zwone a nṋe nda vhuya nela all star mukegulu vha i vhona vha kha ndo renga zwe nda zwa sathana Oh, vha zwi dzhiela zwi- zwienda vha swika ho vha zwi na toilet hedzi dzo flasha dza zwi vha swika vha vha dzi laṱa. Vha dzi laṱa, dza dzi hosta ende nṋe be ndi khou renga vhaṅwe vha khou ambara dzi eh, subago vhaṅwe vha khou ambara dzi mini na nṋe ndi khou ya ngo dzhena eh, uri na nṋe ndi kone u trendavho ndi kone u fana na vhaṅwe vhana Ah, u bva tshetsho nda to ḓi vhudza uri tshipikwa dendele ndi uri ndi phase matric ndi bve so ndi ṱuwe kombula hu tshipfi ndo phasa nga ese nda nda tina problem nṋe ndi khou ita graphic design ah, graphic design ndi mini zwezwo ndi vhone vha ḓo zwi vhona ndo vha ndi na khotsimuyani wanga eh, eh, my god my god rest his soul a vha tsheo zwino fhano shangoni ndi vhone vho ndzhenisaho kha tshikolo vha introducer kha zwithu zwa graphic design multimedia studies ndo vha ndi khou ita zwezwo um ndi tshi swika fhano tshikhuwani eh, ndo swikela khavho ndi vhone vho nyisaho tshikoloni eh, na ndi khou dzula fhethu no pfi norwood ndi khou dzhena tshikolo tshi no pfi eh, mediatech ya yeah, mediatech digital designs eh, ndi tshi swika hafho ndi kona ndi nṋe muthu mutsi ndi ndoṱhe eh, klasini yanga una vhathu vha i think una vhathu vha sa swiki na ten havho vhoṱhe ndi makhuwa na magula eh, na mutshai na muthihi ndi nṋe muthu mutsi ndi ndoṱhe mara tshithu tshe tsha nṱuṱuwedza ndi tsha uri i think um u bva vhuṱukuni hanga ndo vha ndi tshi dzhia um um khaedu iṅwe na iṅwe ine ya ḓiswa kha nṋe nṋe ndi i shumisa as a stepping stone ndi i shumisa sa ṱhuṱhuwedzo kha nṋe zwino hezwi ndi tshi vhona zwa uri um a ri khou tou anḓana zwavhuḓi hayani ri dzula ri khou lwa na mini na zwoṱhe nṋe hezwiḽa zwithu ndo zwi dzhia nda ḓi vhudza uri you know what. a thina ndavha uri hayani vha khou ri mini nṋe a thi nga ḓo bvelela thi nga ḓo ita mini kana khamusi community yone i kho humbula zwifhio na kerekeni vha vho no ḓi vhudza uri oyu hoyu a unga ḓo vhuya a bva na tshithu ende ndi tshi khou aluwa nda ḓi vhudza uri nṋe a thi kho nyaga u vha mufunzi na ḓuvha na ḽithihi a thi kho nyaga u vha mufunzi mara what am going to do ndi zwa uri hezwi zwa graphic design ndi ḓo to ḓi ṋekedzela khazwo i think ndi tshiya tshikoloni tsha graphic design maraga ya fhasisa ye nda i wana was 85 percent hmm. ngori nda ndi to ḓivhudza uri hafha zwino ndi khou phusha ndi khou funa u phusha ngauri ndi khou humbula ri kha ḓivha tshikoloni eh, um nṋe khonani dzanga nnzhi dza vha dzi ha vha tshisidzana hmm. eh, ndi na khonani nda na khonani mbili muṅwe wa tshipfi mashudu tshikoi muṅwe wa tshipfi eh, christina mukhanya hoyu u khou yango ita ca muṅwe u khou ita law nṋe ndi khou ita graphic design ra ri ḓo ṱangana after five years ri vhone uri nṋe u khou ita zwifhio and hezwo zwithu zwo to ḓi vhudza sa dzikhonani na nṋe ndi khou funa u phusha hafha zwino uri iḽa five years itshi swika a ri funa ri no swika huṅwe fhethu na vhone vha tshi bvelela vho na dzi digiri dzavho dza vho ca kana dzi digiri dzavho dza dza dza dza law na nṋe ndi vhe ndi khou bvelela na kwanga havho ndi kone u vhona zwori okay na nṋe ndo swika hafha vhutshiloni ya ndi khou lingedza u humbula nyambedzano ye vha vha nayo na muapostola vha tshi khou vha vhudza uri vha khou ṱoḓa u ita graphic design ri khou amba nga tshifhinga tshine vhabebi vha ḓivha uri ṅwana u a fanela ingo vha vha hone dokotela mfii ha a ingo vha nṋe zwavhuḓi vhuḓi

hezwo zwa muzika zwine ndi kha ngo ita zwone zwa sound engineering ndi ḓo ita nga tshelede yaṋu ntsumbedzeni muthu muthihi ane u khou kona hafha vhutshiloni ane u khou ita zwa muzika ende nga hetsho tshifhinga ndi muṱuku nṋe ndi khou sokou vhona vhathu vhane vha khou balelwa vhutshiloni a vha khou ahuna ahuna tshithu tshine vha khou tshine vha khou ita hafha vhutshiloni mara vhori vho ita muzika u bva hafho nda tou vhudziwa ndi hezwi khotsi mene vhanga vha tshi dzhenelela uri ho ṅwana u khou ḓo ita multimedia eh, studies graphic design na zwino mukala vha ya vha vhudzisa uri zwavhuḓi vhuḓi eh o bi ushuma mini vha nga si to vha vhudza uri ushuma mini vhone vha sokou ḓivha khou bushuma marketing that's it lavhelese nga ngomu kilasini u vha muthu mutsu woṱhe kha vhathu vhanzhi vhane vha vhori ro no amba navho vhane vha vhori vho ḓiwana vha vhone muthu mutsu a yeṱhe nga ngomu kilasini u wana uri zwi a zwi a fana u itisa zwiṅwe vhonyana kha muhumbulo wa muthu khamusi nga nga nḓila ine havho vhathu vha vha khou fara ngayo kana nga nḓila ine vhathu vha vha tshi khou sedza ngayo hanefho nga ngomu kilasini kha vhone zwo vha nga nḓila ḓe i think i think kha nṋe a zwi ngo tou vha na thaidzo khulu ngauri um and hezwinoni i think ndi ḓo ṋea um credit yoṱhe kha vhabebi vhanga ngauri before ndi sa athu ya high school tshikevha vho vho ri isa tshikoloni tsha school of tomorrow ye ha vha hu na na kona u accessa vhathu vha tshena na kona u vhathu vha tshena so ni tshi khou ṱangana navho avha fhethu it was not mm. ya sa tou vha thaidzo mm. you know so na tshi kona u amba navho na kona u relate navho mara nda ni tshi zwi vhona zwa uri um na ini ni fhasi avha vhathu vha ḓivha vha ḓivhe zwine wa khou ita zwone um ndi khou humbula nṋe ndo vha ndi si na computer eh, flateni ha pfi u khou ṱoḓiwa computer vha nḓisela eh, computer heneyo ine ya- ine vha nga kona u- vha nga kona u i shumisa Eh, ha vhaṅwe vhana ngori vha khou bva miḓini yavhuḓi na mina zwoṱhe vha vha khou ḓa na dzi apple nga hetsho tshifhinga nṋe a dzi ḓivhi na zwori computer edzi ndi dzifhio Cause ende ndi dzone dzi no shumisiwa kilasini zwi amba uri vha a kona u flowa vha a kona u ḓivha zwori hu khou shumiswa hani na mina zwoṱhe iwe ukufuna ushuma kavili vhone vha khou shuma luthihi mm. u shuma kavili and hezwi vhone vha tshi khou shuma vha vho zwi ḓivha zwo ri vha tshi tou fhedza afho u khou itea mini vha khou yo dzhena gai vha khou dzheniswa gai hone wana dzi contracts and riṋe ri tshi dzheniswa hafha noni ndi khou mbula khotsi mune nonga vha vhona u dzhena ndi tsha tshifhinga um magudedzi ono tonga vho tsa kha ḓi vha hone technical south africa pava kushuma ninge eh, panyisa ninge ndatsangana wo makhuwa vane va ku shuma sadzi graphic designer na nṋe nda vhona uri hezwi ndi mini nda ndo zwi takalela ndo zwi kona ngori tshikolo nda ndi tshi ita art Eh, thi ndo amba uri zwa tshikolo nda sa zwi funi zwino vhaṅwe vha tshi ya metse kana vha tshi ya biology nṋe nda ndi khou ya art nda ndi khou drowa And- and not uri ndi a kona u drowa ngori metse na biology ndo vha ndi sa zwi funi mara nda- nda- nda kona u alusa helia dzangalelo la u kona uri hezwi zwithu zwa graphic design na nṋe kha ndi zwi phushe ndi kone u zwi shuma heneyo graphic design vho sumbedza na zwori muapostolana na musala ra nga vha vhusa uri ndi mini u vha u khou itwa mini a vha zwi ḓivhi ri khou takalela uri nga tshino tshifhinga ri na vhathu vhane ra nga sedza khavho vhone vha a kona u takuwa na haya mabuḓo vha ri sumbedza uri zwi a konadzea kha mutshudeni ane a khou thetshelesa nga tshino tshifhinga kana no khou ri ṱalela nga tshino tshifhinga no ri na nṋe ndi tama u ita heyi graphic design u funa u vha o gudela mini u funa u vha u khou ita thero dzifhio musi a tshikoloni nahone ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine a nga ṱangana nazwo kana zwine a tea u vhona uri musi a tshi sala a tshi bva hayani a vhe a tshi vho zwi kona u ḓurowa u itani mafhungo a art o ḓurowa ndi a vhuṱhogwa mara songo vhuya ra dzula na ḓuvhana ḽi tshi ra ri nṋe thi kha ngo ita metse um ngori nṋe ndi kha ngo ita zwa ḓurowa ngori hezwi zwithu zwi a zwi a u wana nge phanḓa wo no swika nga maanḓa maanḓa hezwi u tshi vho aluwa um i mean nṋe ndi ya tshikoloni nda ita graphic design mara zwa zwino nda ndi tshi vho dzula kha board mushumoni uh, as a chairperson of the board uh, ndi tshi vho director uh, the team as the marketing head uh, sa muhulwane wa marketing mushumoni uh, and hezwo zwithu zwoṱhe zwi khou ṱoḓa muthu ono kona u ḓivha u langa vhathu zwi khou ṱoḓa muthu kona u ḓivha u shuma na dzimbalo uh, u ita dzi budget na mini na zwoṱhe and nṋe ro shavha medza ri kha ḓuvha vhaṱuku and hezwi zwithu zwi khou wana wo no hula zwino ndi nga ṱuṱuwedza muswa uri vhone kha vha ite maths tshikoloni na musi vha sathu to swikelela zwavhuḓi vha ḓivhe uri zwavhuḓi subject yanga khulwane ndi eh, ndi khou ita english subject yanga khulwane nda ḓo i ṱoḓa ndi art subject yanga nda ḓo i ṱoḓa ndi ndi nkene na nkene na nkene mara hezwi zwa maths ri songo to zwi shavhesa um tshiṅwe hafhu computer important Eh, i think uri eh, ri vhe na exposure ri tshe vhaṱuku kha computer eh, zwi a vha advantage kha muthu muṅwe na muṅwe uri hezwi vha tshi dzhena vha tshi dzhena mushumoni kana vha khou dzhena tshikoloni eh, vha zwi ḓivha uri vha khou shuma ngadzo so zwi vha zwi khwine uri eh, ni vhe no no vha na na tshenzhemo yo kona u shuma nga dzi computer kha ri ḓo lavhelesa tshifhinga tsha musi muhumbulo zwino wo no ṱanḓavhuwa a vha tsha vha ṅwana muṱuku vha vho zwi vhona zwino shangoni uri u khou itea mini a vha tsheo hayani vho no vha tshikhuwani kha vha tshimbidze kha vhutshilo havho u bva afho musi vha fhano tshikhuwani u swikela eh, vho no vha mufunzi ei ah, ndi drama hezwi hafha ri nga thoma movie um ndi tshi ḓa hafha tshikhuwani nda ndo no neta nga kereke vho nyisa kereke minkene ine nda funa u dzhena yone yo vha ya fha hillbro a ah, nṋe nda lisai vha introduce na kha vhathu ngona ndi tshita ndi tshi vho ita zwa music ndi tshi vho lidza ndi tshi vho ita dzi drums na dzi keyboard ndi u bva hayani kerekeni eh, uri na nṋe ndi ḓo lidza hafha kerekeni hapfi ndi ḓo lidza nga sevhedzi ya madekwana hei ezwo zwithu zwa zwi khou nkonḓela nga maanḓa ende hayani vha vha tshi khou mpha tshelede eh, ine um nṋe ndi khou pfa uri a i koni u swikelela zwine nṋe nda khou nyanga u swikelela zwone nga hetsho tshifhinga u bva kha grade eight i think u bva kha grade seven a nṋe ra tshi vho vhushwa dzhola um ri tshi vho phusha dzi amstele um ri tshi vho wana na nḓila yo dzumbama uri ri tou dzumbamisa hani na mini na zwoṱhe ri tshi vho ḓa hafho makhuwani zwino ra ri tshi vho tou stoka weekend ya tshi thoma nga ḽavhuṋa ndi khou humbula ḽiṅwe ḓuvha um mukalaha vha swika fletsheni hafhaḽa nowood vha ri ndi fhasi um zwavhuḓi na ḓo vhabebi vha na vhuṱali vha kona u zwi vhone zwithu nṋe khotsi anga vha vha tshi ḓa fletsheni yanga vha vha sa gonyi vha ḓo founa vha fhasi ya vha founa vha ri um ri fhasi nda ri a thiho nga hetsho tshifhinga nṋe ndo bva nga ḽa muṋa ndi khou ya tshikoloni a tongo tsha vhuya ndo no vha debela uri ndo swikisa hani durban ndi nga si ni vhudze um ndi na dzikhonani na vhathu vhane vhaṅwe vha tsini ko vhushodzho kha tshadzima ḓo vhuya nga swonda tshi vhuya nga swonda um monday ndi tshikolo khou dzhena tshikoloni u bva hafho no no wana kuphisi jobo nyana kha iṅwe restaurant ya portuguese uri ni shume nyana ni ite tshelede ngori heiḽa ine ya khou bva hayani a i swikeleli zwiṅwe zwa zwithu zwine na khou zwi ita zwine hayani a vha zwi ḓivhi zwine na khou tea u phusha zwone Eh, hei, ho vha lwa thoma vhutshiloni hanga hoṱhe eh, ndi afha makhuwani ndi tshi vhona muzanga a tshi bva nga fastere eh, ḓuvha a ri tshi connecta vhasidzana eh, kha area dzo fhambananaho ra ṱuwa ri groove and nga tsho tshifhinga ni khou groove vhadzana ngori ndo no vha na goloi ni khou tshimbila vhathu vha re na goloi vha khou vhona uri vhathu vha high class muzana a khou bva nga fastere a ṱuwe na ini ndo vha vhadzana ni khou bva north west na vhuya rodeport na groove na mini na zwoṱhe u bva vho ni funa vha humisa eh, ndi khou ḓovha ndi khou humisa eh, nṋe na lisina license ndi tshi swika hafhala new road ndi khou gonya tshivhanga ha vha hu na iṅwe road block khulu nga hetsho tshifhinga ndi three nga matsheloni ndi khou ya north west nga three nga madautsha hele ḓuvha ndo vha ndo tshuwa uri nda tou fariwa hafha u ḓo itea mini nṋe zwi amba mukaka vha khou ḓo ḓivha tshiṅwe na tshiṅwe tshi khou itea a hu ḓo vhifha vha fhethu

zwi amba uri zwezwo zwine mukale avho zwi thoma samuwe samuhau iwe u khou funa u zwi hwala wa zwi isa phanḓa and u khou zwi hwala u khou zwi isa phanḓa u ḓo zwi isisa hani phanḓa u sa khou sedza zwidodombedzwa zwine nga nḓila ine mukale avha khou tshimbila ngayo ani interested na luthihi and nṋe ndo aluwa ndi na musi ndi mufunzi u to amba ngoho phanḓa mudzimu na ḓuvha na ḽithihi thi ṅwana nda ḓi vhona ndi mufunzi nṋe ndo ḓi vhona ndi ramabindu ndi khou ḓi phushela nice life nṋe ndi funa zwithu zwavhuḓi ndi funa u ambara zwavhuḓi ndi funa u ḓiraiva zwavhuḓi ndi funa u dzula fhethu havhuḓi ndi funa u ḽa zwavhuḓi nṋe ndi kona u phusha business nṋe ndi vhe na tshelede nṋe ndi ḓo nyanga munikelo kerekeni ndi ḓo bvisa thina problem hezwi zwa vhufunzi a thi khou nyanga u dzhena kha vhufunzi ngori ndo aluwa ndi tshi vhona na khotsi anga vha tshi khou tambula nga nḓila ine vhathu vha kereke vha vhaisa ngayo nga nḓila ine vhathu vha kereke vha abusa ngayo riṋe ri kha ḓivha vhaṱuku misipina ni tshi eḓela nṱha mbete ni tshi vuwa mashooni ano eḓela fhasi nahone ho no vha na vhathu vho eḓelaho na ḓivhusa uri a vhathu vho swikisa hani nga tshifhingaḓe nga matsheloni ni tshi bva ni tshi ya kerekeni na wana ho bikwa dzi seven class ni tshi vhuya vhe wana ḽa vhurotho ngori ho no ḓa vhathu ke ho no ḓa vhathu ndi khomba ḽiṅwe ḓuvha

ha vhaṅwe vha tshe vhaṱuku zwi amba u tshi khou funa u ḓa kha nnyi kha nṋe a nṋe nda nga ḓa ḓa vhaḽi khovhe a nda nga beka thabelo mabaini uri murena haya madimoni ane a khou bvisa hafha a khou daka ha khou vhuya ḓa kha nṋe ende ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndi zwone zwo u phushaho zwa u susumbedza uri you know what ndi khwine wo bva hafha fhethu ngori hei environment ine wa khou tsheka khayo u zwi vhona zwo vhabebi vha khou phusha nga nḓila dzoṱhe uri ni vhe na environment ya comfortable um ni kone ya tshikoloni ni ite zwoṱhe mara mushumo wa mudzimu u khou ḓa phanḓa mm. so na vheo ni funa u phusha um um life ya vheo zwo ni tshi vho thoma ita zwa vhasidzana zwa mahalwa na mini na zwoṱhe hei hu vha ho vha ho no ṱanganana nga maanḓa mm-hmm. ya kha ri ḓo lavhelesa ḓuvha ḽe vha dzhia tsheo ya uri ndi zwone ndo vhutshilo vhu vhutshilo zwa zwino ndi khou ṱoḓa vha mufunzi ndi khou tenda ri tshi khou lavhelesa uri na vhone vhaṋe muhumbuloni vha vha vha sa ḓivhoni na ḓuvha na ḽithihi vha mufunzi zwino amba zwori a vho ngo tsha vha mufunzi ngauri vha vha khou tea u vha mufunzi ya fhayani yo tou vha tsheo ye vhone vhaṋe vha i dzhia u tou amba ngoho
nṋe a thi a thi ngo dzhia mbidzo ya vhufunzi ngauri khotsenga ndi mufunzi hai hezwo zwithu zwo tou ḓa ndi vhona nga ri ndi zwithu zwo tou ḓaho zwezwi ndi khou aluwa eh, i think ndo vha very fortunate ndi tshi ḓa pa makhwani um hezwi ndo no mesa apa vhutshilo ndi kumbuka nga 20 tshanduka lwa vha 20 mini to kanti 2006 uh, if not 2007 avo swika ngeno makhuwani vhaṅwe mufumakadzi vho no pfhi vho hilda mabaya vha vho thoma kereke ya calvary ngeno vha tshi thoma nṋe na tshi dzula jobek nda vho tori ndi founeliwe ndi ye pretoria ndi vhe tshipiḓa tsha heyo kereke tshi thoma nga zwino and zwino ngori ndi ṅwana wa mfunzi havho zwone ri sina choice kereke ndi khou funa i dzhena um ndi nṋe nda khou funa vhona zwa zwilidzo zwi khou itiwa na mini na zwoṱhe mara na zwezwo ri khou ita zwezwo a ko pusa zingwa zingwa life yane po ono takana na pito na mina zot eh ma haba da fuma kanzi utamba ngo botamba role khulwane nga maanḓa kha vhutshilo hanga ngauri ndi vhone vho thomaho u u tumbula zwithu zwine nṋe ndo vha ndi sa zwiḓivhi nga nṋe muṋe vha thoma u discovera hezwi zwithu zwi re nga ngomu ngauri ndo mbo ḓi vheiwa sa murangaphanḓa wa vhaimbi nda thoma u leader worship team for years ndi khou leader worship team hezwi zwithu zwa thoma u ḓa zwa thoma u ḓa um ndi ngazwo vha tshi ḓa kerekeni yanga zwino kerekeni yashu i ḓivhewa u ita muzika hoyu wa wo luvha nga maanḓa ri anḓana na u losha nga maanḓa ndi zwone zwine ndi tshi tshesa zwone na musi ndi khou renga phanḓa eh eh havha vho imba nga ngomu kerekeni ya Calvary havha Pretoria i khou renga phanḓa nga vhafunzi vho Hilda ende nda vha wana tshiṅwe tshifhinga ndi a tsha zwo imba nda vho thoma u funza ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga vhuya fara na muṱangano no ho mutukana a khou ita zwo imba u khou ita zwo funza ende vhafunzi vha tshi ḓa vha khou funa u funza mini ngori u khou ita zwo funza na mina zwoṱhe ngori hezwiḽa zwithu zwa zwi nga ngomu ende zwi tshi khou itea msp nṋe a thi zwi vhoni nṋe ndi kha ḓi phusha life yanga ndi kha ḓi phusha life yanga vhukati hanefho ambo ndi sokou dzhena na mbingano hanefho um ho no sokou dzhena na vhana ndi kumbula ṅwananga a tshi bebiwa wa first bono a tshi bebiwa zwa vusa dzikhakhathi ngo a khou bebiwa ndi songo mala

um ndi ḓo vha phuruve nga point uri hezwi zwithu zwi ḓo shuma arali vhone vha khou ri zwi nga shumi zwi ḓo shuma as, as much as vhone vha khou ri zwi nga shumi nṋe vha khou nṱuṱuwedza uri zwi ḓo shuma ṅwana a tshi bebiwa hanefho ndi khou humbula um kerekeni a thoma u vuwa dzipfudzungule zwa uri hoyo o tshinya musidzana u khou funa u khauliwa i think ho vha u nṋe muthu wa thoma kerekeni ya pretoria u khauliwa ho iḽa ho vhula vhuṱungu ho imiswa phanḓa ha vhathu ha vha khou vhudzwa tshivhidzo pfhi hoyu o ita hetshi na hetshi ndi khombula nda ndi tsini badi na vhafunzi eh, vho hilda mabaya vha zama nga nḓila dzoṱhe havhaḽa mufumakadzi uri ndi songo imiswa phanḓa ha vhathu mara vhona vhathu vha vha khou phusha vhaṅwe vha hone vha tsini na nṋe ndi sa zwiḓivhi mara vha khou phusha ho muthu khou funa u khauliwa phanḓa ha vhathu tsho thoma ndi ene ono renga phanḓa vhathu vho imba na mine ndi ṅwana wa vhafunzi ri khou funa u ita tsumbo ngae nda so nda ya swika mani nda vheiwa phanḓa ha vhathu ha ambiwa uri ndo ita mini a thi tsha ḓo seva hafha kerekeni mara ndi ḓa ndi khou ḓa kerekeni a hafho zwino a vha to nṱuṱula hafho zwi ngauri nṋe vhathu vha khou vhona nga nṋe ndi ḓo thoma ṱamba zwanḓa nga muya ndi tsha ḓa kerekeni nṋe ndo vha ndi tshi ḓa kerekeni ndi sa nyagi u dzula murahu ndi nyanga u dzula phanḓa

ende nda ḓivhudza uri vhutshiloni hanga a thi nga ḓo vhuya nda tendela muthu a tshi pfuka kha vhuṱungu ngauri a thi humbuli uri mudzimu vha tshi fela kereke vha sika tshiimiswa tsha kereke vho vha vho sika tshiimiswa tsha kereke uri tshi tsikeledzee vhathu. um, um, muhumbulo wanga all the time ndi wa uri tshiimiswa tsha kereke tshi funa u vha fhethu ho vhuyedzedza vhathu mm. vhathu vho kwashekanaho zwavhuḓivhuḓi sibadela na kereke asi zwithu zwo to fhambananaho ndi nga nḓila ine nṋe nda vha ndi khou zwi vhona nga nga maanḓa maanḓa ngauri ndi tshi sedza fhethu hune nda bva nda bva hone ndi eh, ndi tshi khou ndi khou ḓivha ndi khou driver ndi khou bva mushumoni ndi tshi to swika hafha um zwa zwino hone vha na mall of africa hanefhaḽa bridge hafha ni khou gonya nda u tonga saulo a tshi khou ya damaseko a tshi rwa nga lupenyo something just ho sokou bvela tshiṅwe tshithu tsho tonga lupenyo nda pfha muthu a tshi khou amba ndi nga ngomu golweni uri obiwe hovhu a si hone vhutshilo hone na khou ṱoḓa hone this is not you ni khou funa ita maṅwe mafhungo nga hezwi zwithu ndo vha ndi tshi khou ya hayani nda ndi khou dzula moiklufu nga hetsho tshifhinga nda pfuka hovho vhusiku hovho ḽa vhuṱanu ndo ḓi wana ndi venḓa ndi tshi swika venḓa nda vhidza mukegulu na mukegulu na mukalaha nda ndo ḓo vha vhona nṋe nda vha vhudza uri vhone ho no itea one two three four mara nṋe ndi khou nyanga u shandukisa vhutshilo hanga hovhu vhutshilo vhune nda khou vhu tshila ndi khou pfha si hone vho vho funa u shanduka saizwi vha vhafunzi vha ita zwoṱhe ra rabela vha amba zwi khou amba zwone hei ri ḓovha ndo yesa um eh, nda zwi vhona zwori hu khou funa vha na kufuna vha na tshanduko muthu a sa shanduka hafha fhethu a zwi nga tshimbili mm. heyo tshanduko i tshi itea ndi khumbula ḽiṅwe ḓuvha ra kho yo guluva sa muṅwe hu tshi khou nwiwa um nṋe ndi tshi tonga ndi khou nwa so ndi tshi posa nnḓa ndi khou nwa ndi tshi posa nnḓa um hafha jobeke vha nga si ri vhudze the base razmatars europa everywhere ri tshi ya hoṱha fhethu ro gidima hoṱhe ri tshi khou tshimbila nga milenzhe ri tshi khou bva um europa nge hu na vha na razmatas europa think yo vha i nga nṱha razmatas i nga fhasi i tshi bvala ri funa u tshimbila kha ḓa new town ra the base ro zwi ita zwoṱhe hezwi zwithu mara wa swika kha tsha tshipiḓa ine iwe muṋe wa tou vha na um sizwo nga tshifhinḓa ndi nga tou ri mini wa tou vha na encounter iwe muṋe wa zwi vhona zwo ri not wa vha na vhuṱumani ya a si vhutshilo vhune na nṋe nda khou nyanga u tshila namusi vha nga ri vhofhola kha zwezwo zwe zwa itea khavho nga maanḓesa kha ulwa kereke namusi um eh, ya ndo fhola okay. mara ah. hezwo a si zwi yavhuya
okay. hezwo ndi tshi vhona muṅwe muthu a khou farwa nga nḓila si yavhuḓi ndi a zwi a vhuya ngori ndi a ṱavhanya u ima uri ndi mu imelele mm. ya kha ri lavhelese zwino khezwi vhono vha mufunzi eh, u sa tshimbila zwavhuḓi ha dziṅwe dza dzimbingano dzavho hmm. vhathu vha vha vha na zwithu zwine vha nga amba zwone nga maanḓesa zwino vho no hwala tshifhambano tsho ri vha mufunzi zwi amba zwo zwino no haṱuliwa zwino zwono zwo no hulesa tshiṅwe tshifhinga u vha u khou amba na vhathu vhane vha vha tsini havho tshiṅwe tshifhinga u vha u khou amba vhathu kha zwiludzi zwa vhudavhidzani afho vha pfukisana u haṱuka ngani kha vhathu eh tshiṅwe na tshiṅwe tshine muthu a amba ti ni na choice yo tshi dzhia kana u sa tshi dzhia ndi zwithu zwine ndo zwi guda vhutshiloni nga u ṱavhanya nga maanḓa maanḓa ngori vhutshilo hanga ho vha dramatic nga maanḓa and hezwi vhu tshi khou vha dramatic eh kha nṋe it was a lesson ya uri ndi khou funa u hula nga u ṱavhanya hezwi ri tshi ngo thoma vha vhufunzi na dzimbingano dzine a dzi khou tshimbila zwavhuḓi ni funa u ḓivha zwa uri hafha vhutshiloni nṋe heyi tafula nṋe ndi nga i describe nga nḓila yanga na inwi ni nga yamba nga nḓila yanu mara the fact yori um opinion dzashu dzo fhambana a zwi ambe opinion yane a si yone yanga so ini ni nga choosa uri ni kha ngo dzhia ya yanga kana ni kha ngo dzhia yaṋu na so nṋe ndo dzhia tsheo hafha vhutshiloni u dzhia opinion yanga nga ha vhutshilo hanga so vhathu vha nga amba zwoṱhe zwine vha funa vha tshimbila vha tshi amba ri nda kana ambiwa mani vhona ri tshi dzhena kerekeni vha to fa zwori vha tshi to dzhena vha to zwori hafha u kwambiwa nga ini vha to fa nga shango ḽi nga vulea ḽa u mila mara at the end of the day ndi vhona unga ri mudzimu wa vha tshi khou mprepare hafha hune nda vha hone uri iwe u funa u kona u ima wa sa kona u ḓi imela wa imela ndavha dzau u ḓo kona u imela hani vho vhaisalaho um ndi nga kona u amba ṋamusi uri nṋe nga vhe ndi songo pfukekanya kha dzi khuvhabvu dzoṱhe na dzi accident dzoṱhe dza dzi mbingano na mini dze nda pfukekanya khadzo um i would be untouchable ya vha vha si ḓo mpfara nṋe nda ndi ḓovha ndi khou ḓipfesa blind nga maanḓa maanḓa ngori ndi khou bva kha mufunzi ndi khou bva ndi ṅwana wa mufunzi vhane vha ḓivhea shango ḽoṱhe i think nda hone ndo no vha na tshelede nda sina ndi sa ḓo farea ndi vhona unga ri hafhaḽani kha varoma chapter 8 ho pfhi zwoṱhe zwi vha zwi khou shumisana zwi tshi hugana mara a u zwi pfesesi hezwi zwi khou shumisana zwa zwino hafha hune nda vha hone ndi tshi sedza murahu ndi a kona u pfesesa uri heiḽa mbingano i tshi kwashea yo vha i khou kwashea uri ndi kone u vha na tshenzhemo hei hetshiḽa tshi tshi itea tsho vha tshi khou itea uri ndi kone u vha na tshenzhemo heyi ṋamusi ndi tshi takuwa ndi tshi funza ndi a vha vhudza na vhathu uri nṋe thi ṋee example nga muṅwe muthu ndi ṋee example nga nṋe mara uri vha swike hafhaḽa zwi a konḓa ngauri that's why vhavenḓa vha tshi ndi vhona nga vhavenḓa vho vha vha tshi vhala bivhili kale he bivhili tshi ṅwalwa uri vhavenḓa vha to nga vha vha tshi i ḓivha that's why vhavenḓa vha na ḽi ya mvelekani ndi murero vha ri ṋowa yo vhonalaho a i lumi Hezwo zwithu iwe muṋe u tshi kona u zwi exposer wa kona u amba ngazwo zwi a shanduka zwa si tsha vha vhuṱungu zwa vho vha gundo kha iwe zwino hezwi zwi songo exposiwa iwe u sa ambi ngazwo vhathu vha tshi vho to amba ngazwo vha tshi amba ngazwo zwi vha zwi khou ḓisa vhuṱungu kha iwe iwe u tshi vho amba ngazwo u vho takuwa wa vho ima nṱha hazwo zwa vho u takulela nṱha nṋe zwino ano maḓuvha a thi tovha na problem i think nṋe ndo duma nga maanḓa ndi ḓivhidza uri ndi celebrate ngori hu na vhathu vho ndumisaho na vhathu vho no to tshimbila vha tshi to ndumisa zwa serious vhaṅwe ndi ṱangana navho thi vha ḓivhi mara nṋe vha ya nḓivha um zwa zwino hu tovha uri mushumo une wa vha hone ndi wa uri iwe u tshi ṱuwafho shangoni u vha u khou nyanga u humbuliswa hani zwi amba uri heiḽa history ine ya vha hone u funa u kona u itendela uri ndi ḓivha zwakale mara u funa u kona u shuma u i shandula uri ile ḓivha zwakale i kone u vha ṱhuṱhuwedzo kha muṅwe muthu mm. i songo vha i khou humbuliwa uri e habe ho vhuya vha na obi a tshi ita tshikene na tshikene and u kona u i shandula heyo ḓivha zwakale ndi musi iwe wo kona u i ṱanganedza tshiṅwe tsha tshithu tshine tsha ri dina na nṋe tsho ni dina tshi tshithu misp ndi u kona u ṱanganedza uri yavana nṋe ndi vhona vhufogoleli hovhu wa sa kona ndi kombela tshiṅwe tshifhinga um um ndi tshi ṱangana na na khuvhabvu ya dzimbingano na mini na zwoṱhe tshiṅwe na tshiṅwe tsha ṱuwa ha sala hu si na tshithu ndi kombela ndi tshi wana flat hapa marshall town nda ḓea kha thovho bra nda ḓea kha thovho hu si na mbete hu si na tshithu mara nda thoma nda tea uri na nṋe ndi tende uri this is where i am ende ndi dovhe ndi tende uri ndi nṋe ndo ḓi swikisa hafha fhethu vhabebi vhanga vho ita zwoṱhe zwine vha nga ita um ndi nga si ṱuwe ndi khou blame vhabebi ndi nṋe ndo ḓi swikisa hafha fhethu arali ndo ḓi swikisa hafha ndi ḓi bvisisa hani hafha fhethu vha tshi khou amba nga vhabebi namusi muapostola vha vhona ungari vha tshi vhona vhone namusi vha humbula mini Ah. Eh, ei, ah, ndi ḓo ni thusa khombo vha tshi henezwi. vha tshi khou tou humbulavo vho dzula vha vhoṱhe Eh, nṋe mukalaha washu ndi havhaḽa muthu ane a vha to ambesa vhathu vha vhona nga vha amba badi mara zwi tshi ḓa kha riṋe hayani a vha si havha muthu vhane vha ḓo to ambesa uri itani hetshi itani hetshi nṋe thi athu dzula na vhane vhathu vha tendi thi athu dzula na mukalaha vha vha khou gudisa u funza thi athu dzula na mukalaha vha vha khou gudisa uri kereke i raniswa hani um mukalaha vhathu a vha ḓa vha vha khou vhudzisa uri zwa masheleni zwi khou tshimbilisahani kerekeni mini na tshithihi na tshithihi zwoṱhe mara zwoṱhe kho kopa khavho um ndi vhona nga hune vha vho dzula hone a ah, nṋe ndi vhona nga vha ḓirwa khana ngauri eh, ndi khou humbula tshiṅwe tshifhinga ri na iṅwe nzwe um thi nga ḓo to yamba vha khou itea mini mhm. ya vha yo vhifha nga maanḓa vhone vha siho mara vha vha khou tea amba vha founela nṋe vha ri ṅwananga a thiho mara hafha ndi khou tea amba and ho vhifha nga maanḓa a huna muṅwe muthu ane a nga ya nga nḓani ya hezwiḽa zwithu na vhone vhane vha nga vhono zwi hangwa hezwiḽa zwithu zwa amba zwithu zwinzhi nga maanḓa kha nṋe um ndo pfa unga vha khou ri kha nṋe ini ni a kona u imela ndavha dzanu ini ni a kona u ima fhethu hune a hu imei ndi khou humbulela ri tshi ndi tshi thoma Kereke hafha Makhwani yo thoma sa thabelo dza Ḽavhuraru na mini na zwoṱhe mara i tshi vho thoma um sa dzi swonda vha si ḓe mukalaha i nga vha fhedza ṅwaha na half vha siho a vho ngo ya vha ḓa na ḓuvha na ḽithihi vha ḓa vha funza kana vha ḓa ita mini hezwo a zwithu zwi tshi thoma msp nṋe nda ndi khou vhona nga khotsi anga vha mpfuni mara nda kona u zwi limuwa uri vha khou ri no ndi khou nyanga uri ni aluwe ni kone u imela ndavha dzaṋu zwa zwino ndi a kona u ima na nṋe nda kona u ita dzi decision nda kona u ita zwikene nda kona u ita zwikene ndo zwi kopa khavho mara vho nthemba vha kona u tenda uri ini itani dzi mistakes dzaṋu ni kone u guda khadzo mm. ndi na mulaedza afha wo mulaedza ndi kho ṱoḓa u tamba uri u pfhiwe nga vhone u pfhiwe na nga muthu muṅwe na muṅwe
Muhashi na vhathetshelesi khathihi na mubveledzi wa mbekanyamushumo heinoni nṋe ane nda khou amba ndi mme a Obedience Masakona. Musi ndi tshi lavhelesa Obedience wa ṋamusi na Obedience wa mulovha tsha u thoma ndi vhona mudzimu vha si na ḓeleḓale ahuna muthu. ane vha ri hoyu o bala ngauri a huna tshithu tshine mudzimu vha si tshi kone u ya nga hune ipfhi ḽa mudzimu ḽa amba ngaho ndi vhona mudzimu vho no shandukisa malambelo a vha thikho ho vha hu si na na tshithihi tshine tsha khou sumbedza uri hu nga bva mufunzi khaye u tshi lavhelesa kutshilele kwa mutukana. Musi ndi tshi lavhelesa hounoni ṅwana ṋamusi na vho mulovha hawe, ndi vhona Mudzimu vha sa netiswi nga muthu na zwiito zwawe nga iṅwe nḓila ndi vhona Mudzimu vha sa ri fhelele mbilu riṋe sa vhathu ri a fhela mbilu ra hangwa uri na rine ri ngo to bebya ro rali hu na vhaṅwe vhathu vhe vha ri konḓelela na rine ri fanela u konḓelela vhana vhe mudzimu vha ri ṋea ri tshi ḓivha zwori vhumatshelo havho a vhuho zwanḓani zwashu vhu zwanḓani zwa mudzimu ndi nga ri ndi tshi khou khunyeledza ndi ambe na vhabebi vho mme vho no nga sa nṋe. uri ri songo swika hune ra haṱula vhana vhashu nga u vhona zwa ṋamusi zwavho ngauri hezwi zwine vha vha zwone ṋamusi a si one magumo avho, hu na hune vha khou ya hone. Vhunzhi ha zwithu vha kho to fhira nga khazwo u fana na nṋe na vhone ro fhira nga kha zwiṅwe ngauri a huna a si na zwa mulovha zwawe, tsha vhuvhili tshine nda nga tshi amba. eh, na vhabebi ndi tsha uri a huna we a bebwa e muruṅwa nṋe dzina ḽanga nga u bebiwa ndi pfi muruṅwa mara e vhangwana ndo vhaisala ndo sinyuwa a thi muruṅwa lini ndi muthu zwino vhana vhashu ndi muthu sa muṅwe na muṅwe tshiṅwe tshithu Tshine nda nga tshi amba ndi tsho uri vhana vha vhafunzi ndi vhana vho no nga ṅwana muṅwe na muṅwe a tshi khou aluwa a si vharonwane. Ṅwana wa mufunzi na ene ndi muthu u nga ṅwana muṅwe na muṅwe. Tsho fhedzisela tshine nda nga tshi amba kha vhabebi ndi tshi to vha ṱuṱuwedza ndi u fulufhela mudzimu. Ra si tende zwine maṱo ashu a khou vhona ṋamusi na zwine nḓevhe dzashu dza pfa nga ha vhana vhashu ra litshedza u rabela. Kha ri vha rabelele thabelo dzi sa tumuwi, ri na lutendo lwa uri Mudzimu ndi Mudzimu vho no fhindula thabelo. kevho mavho florence masakwana ndo vhona vha tshi khou amba ndi tshi khou vhona miṱodzi ho vha hu khou itea mini muhumbuloni wavho
ei arali na tshithu tsha vhuṱhogwa hafha vhutshiloni ndi mme mbebi um a vha mukegulu bwa vha tshi vuwa vhukati ha vhusiku hange ashu a hu na muthu ano tendelwa u khina kamara none hone vha sina kamara na nthihi ne vha na khi um vha vha tshi vuwa vhukati ha vhusiku no eḓela um hezwi zwine ra vha zwone ṋamusi vha vha vha khou zwi porofita mara zwi sa vhonali vha tshi koni rabelela vhusiku um vho ṱangana hano blind mara vhone vha vha khou bula zwine vha kho ngo zwine vha khou nyanga zwi tshi itea um ya ndi nga ri miyanga miyanga vhathu vha thiko kha kha nṋe um na mvumbo yanga ya nṋei ndo dzhia miyanga ndi tovha vhukati ndi tovha vhukati ha miyanga na khotsi anga mara ndo dzhiesa heyi ya yo kona u imela ndavha ndo i dzhia kha miyanga mm. eh, ngauri vha ndi hezwiḽa zwine ndi mufumakadzi wa muhaga eh, ya zwino ri na history khulwane nga maanḓa nṋe miyanga vho vhea rwa nga stroke nga nṱhani ya nṋe vha si tsha kona u tshimbila vha tshi to kokovha nga nṱhani ya nṋe ngauri nṋe ndo vha ndi sa pfhi mara hezwo zwithu zwi ambiwa nga nṋe mianga na ḓora ndzhia a vha tuya vha nkhumbudza ezwo zwithu na ḓuvha na lithi ndi nga 2020 nga december ndi tshi farwa nga covid nda zwi pfa zwo vhutshilo vhu khou ṱuwa nṋe ndi tshi founela miyanga msp miyanga vho ita tshiṅwe na tshiṅwe vha ḓa vho hwala mishonga yoṱhe u bva venḓa nṋe nga dzi 24 dza december 2020 nda ndo fanela ṱuwa nga si ḽiango ḽo ḓuwa nda ndo fanela ṱuwa covid yo ndia mara miyanga vha vha hone vha tshiṅwe tshifhinga vha songo ambara na mask vha khou nthabelela ri tshi dzula ri vhavhili nḓuni yanga gore nna letsatsi yona mongwe motho um mara mme yanga ba ita gore na musi ndi ne ndi kha ḓi tshila so ya
havha muthu vhane vha khou vha vhona hafha na musi ndi tshilesi wa phalaphala fm ndi zwone vho pfa mafhungo manzhi nga maanḓesa ndi vhafunzi vho obedience masakona vhane vha vha na tshivhidzo fhano johannesburg calvary christian church johannesburg ndi branch ya hone zwine zwa khou tou sumbedza mini uri zwithu zwi a itea hafha shangoni fhedzi a ri tei u dzula hangei murahu ndi khou takalela uri kha zwoṱhe zwine nda ndi na mbudziso nazwo vho namba vha mpfukisa zwone nga maanḓesa hu ṱuṱuwedzo ngauri musi vha tshi amba hunzhi na musi arali vha tshi khou funza vha dovha vha vhona uri vha sie vho ṱuṱuwedza muthu na musi vha tshi khou funza zwine zwa vha nga ngomu bivhilini ndi khou tavhekalela nga maanḓa uri namusi ho vha na ṱhuṱhuwedzo nnzhisa nga maanḓesa ndi khou ṱoḓa uri vha kaidze vhathu vha kaidze nga maanḓesa na vhathu vhane vha vha vha hone hanefha kerekeni nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa mafhungo o sumba muṅwe muthu minwe ye miraru i tshi kha ḓivha yo sumba nṋe ngauri ndi zwone zwine zwa ita uri vhaṅwe vha vhathu vha nyame hafho kha nḓila ye vhone vha vha khayo arali vho soto uri vho to imela tshiṱori tshavho ndi vhona ho vha hu na khonadzeo ngori vha nga litsha tshiṅwe na tshiṅwe vha shavha vha ya vha dzula dubai mm. havha vhathu ri a fanela u amba navho ngori a si vhone vha vhoṱhe vhane vha ḓo ṱangana nayo khaedu vha ah, bva khayo ndi lunzhi nṋe ndi tshi ita arrangement dzo dzo ṱuwa pa south africa

ndi khwine wa to fhumula ee ngori a ri ḓivhi zwa uri vhone vha tshi swika vha ḓo pfukekanyisa hani tsha vhuvhili vha songo vhuya na ḓuvha na ḽithihi vha rula off muthu ngauri vhone vha ḓivha zwikene na zwikene nga muthu vha amba uri a zwi nga zwi ke- eh, ha nga bvelei kana ha nga iti tshithu pfe manga mutukana a si mumatshelo awe eh ende ndi nga kona u zwi amba ṋamusi uri nṋe vhutshilo hanga ho no vha vhuṱanzi ha hezwo zwithu na musi ri tshi thoma tshivhidzo Eh, nṋe tsh- kereke yashu yo vha tshi- yo vha tshi vhidzwa upfhi ndi sunday school ende i tshi khou vhidzwa nga vha- nga vha- nga vhakereki nga vhathu vhane vha tou dzhena kereke vha ri heiḽa kereke ndi sunday school kule ku ḓalesa vhana tshikolo na mini na zwoṱhe um vhathu vha amba zwezwo zwe vha amba zwone ṋamusi yo no fhela eight years kereke yo ima kereke yo ḓala vhaṅwe vha ri i na masofa um na tshifhaṱo tshine ya dzhena khatsho a i tshikolodi eh, ende ri khou shuma eh, mara ngavhe ro thetshelesa zwe vhathu vha amba eh, hezwi zwoṱhe zwa zwa ḓivha zwi siho mara hu na zwithu zwine iwe muṋe na iwe u funa u ḓiitela eh, nṋe miya nga vho mpfunḓedza zwa uri hu na zwithu zwine vha funa u zwi thetshelesa nga heyi nḓevhe zwa bva nga heyi nḓevhe hu na zwithu zwine a zwi khou tea u dzula nga ngomu nda ndi khou funza vhanna ḽiṅwe ḓuvha nga musumbuluwo ndi ri a ah, arali muvhili vhone vho ḽa zwiḽiwa vhone vho ḽa ṋama vha ḽa vhuswa vha ḽa dzi rice na mini muvhili u a dzhia zwine wa khou ṱoḓa zwone

uri vho founelwa nga nnyi thiḓivhi ndo mangala ndi khou vuwa ndi morning side clinic uri ho itea mini thiḓivhi mara hezwiḽa zwithu ndi zwithu zwine zwa khou itea nga ngomu zwine na nṋe ndo dzhia zwithu zwine vhathu vha khou zwi amba nga nḓila ine vhathu vha khou ntsumba nga nṋe ndo no zwi dzhenisa nga ngomu zwi amba uri heneḽa decision ye nda i dzhia ndi tshi khou dzhenisa zwithu nga ngomu i tea u vha decision ine nda dovha nda i dzhia futhi uri ndi khou funa u bvisa zwithu nnḓa nga mangala wo engedze mbekanyamushumo uri i vhe awara ṱhanu ri tshi khou vhala eh, ri nga lavhelela mini u bva kha vhafunzi vho obedience masakona ei ya zwihulu tshi phanḓa Eh, mudzimu wono ri sumbedza uri kha ri ite mushumo tshifhinga tshi kha ḓi tenda and ri khou tshifhinga tshi khou tenda eh, nga tshifhinga tsha zwino i think zwine ra kha ngo ita zwone nṋe my ultimate goal is to make my father proud yeah that's my ultimate goal and make sure uri his legacy kana mushumo we vhone vha u shuma u songo wela fhasi ndi ngazwo ndi tshi shuma nga biko

eh, ndi na bugu ine nda khou i ṅwala zwino eh, ino pfi the fitting room eh, ndi vhona ungari ndi na mafhungo manzhi ane a thi khou nyanga u ṱuwa nao musi ndi tshi ṱuwa hafha shangoni ndi khou nyanga u ya sia uri murafho une wa khou tevhela u kone u guda kha nṋe eh, tshiṅwe hafhu eh, ndo to ḓivhudza uri zwoṱhe zwe nda pfukekanya khazwo zwi khou tea u thusa muṅwe muthu uri na ene a songo tenda uri a pfukekanye kha hezwi zwine nda pfukekanya khazwo a dzule hafho fhethu mara na vhathu vhane nda dzhena navho kereke kereke yashu na vhathu vhaswa vhaṅwe ndi miṱa miswa um tshipikwa tshanga ndi tsha uri vha songo ṱangana na zwine nṋe nda ṱangana nazwo vha songo nyama vhutshilo a vhe na u imba vha imba vhaṅwe vhathu vha nga vha sa zwi ḓivhi ri nga lavhelela kha musi cd zwino kale hei ene hu na vhathu vhane vha khou i phusha ya dzhenda yo u khou funa vha na cd na mini na zwoṱhe mara hune nda vha hone um i think ndi Khou ṱhogomela nga maanḓa uri ndi tshi ṱuwa ndi khou nyanga u eliswa hani ndi kha ngo humbuliswa hani eh, that's why eh, ndo shuma tshifhinga tshinzhi nga maanḓa miṅwaha no swika 20 ndi mc ndi khou gidima shango ḽoṱhe ndi khou vha program director program director zwa zwino ndo vhea dzitambo Phanḓa fhasi ya ndo vhea dzitambo fhasi vhathu kana vhaṅwe vhaswa vha khou takuwa um i think tshipiḓa tsha ngei tshiḽa tsho fhira zwino mubveledzi weno mbekanyamushumo u khou amba na nṋe afha nḓevhe ndo ḓidzirisa zwezwo uri zwo ri vha imba nṋe ndi zwi ḓivhulaga ndi ri anḓo vha pfa kha vha ri rwele chorus chorus nyana ya luimbo luṅwe na luṅwe lune vha lu funesa
anga sitende

ndi tshi vha kha khasho ya lushaka nda kona u amba nga vhutshilo hanga um mudzimu vho ni shumisa vheiwe ngori na nṋe ndi pfha unga tshifhinga tsho swika um tshifhinga tsho no vhibva um ndi zwithu zwe ra vha ri tshi zwi ofha mara ri tsha zwi ofha zwino mara ri khou livhuwa hetshi tshifhinga vha khou ḓi pfha hani nga murahu musi vho amba tshiṱori tshavho ṋamusi vho amba zwo ri ndi lwo tou thoma vha tshi khou tshi amba um ei ndi khou pfa u tshi tonga huna hu tovha na thavha yo tou tsigulwaho kha kha mashaḓa anga mara ndo vha ndi tshi tama tshi sa tou vha tshiṱori fhedzi eh tshi yo vha ṱhuṱhuwedzo kha muṅwe muthu uri u tshi vho vha shanduka tshiṅwe na tshiṅwe tsha shanduka na tshe tshine vha khou tshi ita ṋamusi vho tou ḓi tou shanduka vha tshi thoma arali vha sa tshi funi vha nga kona u tshi shandukisa vha vha hezwo zwine vhone vha kha ngo vha zwone. um zwa zwino nṋe ndi a khou amba um na ngei dzi ofisini ro no litsha a ri tsha shuma ri vho tou vuwa ri tshia ofisini kerekeni vhaṅwe vha ri a ah, he mini ngauri hezwi zwine ra vha khazwo it's not a side hustle ro dzhena nga ṱhoho na milenzhe ngauri mudzimu ri sumbedza uri zwi a shuma hezwi zwithu ndi khou mbuka ndi tshi dzhia tsheo yo uri ndi khou bva mushumoni zwino ndi khou shuma kerekeni mukala ndi songo vha vhudza no vha vhudza na mufumakadzi thi ngo mudza mukala vha ri ndo tambula nṋe nda ri a ah, ngaya vhone arali vha songo tambula nda nda nga tambula tshi ri shuma nga mudzimu nthihi mm. vha ḓivha unga wona vhaṅwe vhathu vhane vha khou ḓivhudza uri hawa mufunzi vha nga vha vha tshi shosha vha ri mara ri ḓivha uri kereke yavho i nga vhi fhano tshikhuwani i wanala gai um kereke yashu i wanala hafha mavhoneng um vhaṅwe vha vhidza uri gps town 24 focus street um ndi kereke ya nṱhesa kha shango ḽoṱhe ndi kereke ine vha ḓo wana tshenzhemo ine vhathu vha i wana na fhethu na huthihi ndi kereke ine Ra amba uri khameziwa kha vha ḓe vha tou ralo, mara zwithu a zwi nga dzuli zwo ralo. Ndi kereke ine ri khou ri vho kwashekanaho, vho vhaisalaho dzimbilu, vho ṱanganaho na dzikhakhathi, vho rijekthiwaho ngei nnḓa, kha vha ḓe. Mudzimu u ḓo vha shandukisa a vha ita tshithu tshiṅwe tshithu. Swondaha kereke i dzhena nga naini. Kereke yashu i dzhena three hours. Vha vha ready uri two hours ya heyo three hours ndi hu vha khou luvhiwa fhedzi na nga ḽavhuraru ri a vha na dzisevhedzi dzi no pfhi recharge wednesday uh, ine nda khou gidimela khayo ndi tshi bva fhanoni u bva nga half past six nga madekwana u swika nga eight nga madekwana na mubveledzi wa fhano eh, na vhone ri khou vha ramba uri kha vha swike eh, vha vha ḓe kerekeni vhafunzi ndi khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tsho vha ḓo wana madekwana avhuḓi ndi khou livhuwa nga maanḓa vhathetshelesi vhoṱhe vha phakhaphakha fm kha rese phanḓa no farea kha yehova ende mudzimu u ḓo ri thusa ra swikelela hune mudzimu a khou ya ri swikelela hone ndaa khezwo mthetshelesi wa phalaphala fm mathina mbekanyamushumo yashu ya ṋamusi ya ro ḓigeḓo i tshimbila nga u tou rali nga kha ino mbekanyamushumo ri khou tenda na u fhufhela uri arali ni hanefho hune na vha hone no vha ni khou haṱulwa nga vhathu u bva ṋamusi takuwani ṱhoho yanu yo imela nṱha ngauri arali vho zwi kona vhafunzi vha obedience masakona vhane vha tou vha ningei hune muṅwe na muṅwe a vha na ndavhelelo dzavho vha kone u bva vha tshimbila ṋamusi inwi khezwo ndi khou livhuwa nga maanḓesa muthetshelesi wa phalaphala fm mbuso dzavho ro dzi vhona ndi nzhi nga maanḓesa nda ndi khou ḓi zwi tama uri ri dzi dzhenise hafha kha noni mbekanyamushumo ri ḓo zwi vhona vhege ḓaho u bva kha msp ri khou gidimela mafhungoni a wara ya vhuṱahe u bva hafho ha tevhela mbekanyamushumo ira dzedza ine vha khou ḓiselwa nga mubveledzi wa ino mbekanyamushumo jones master lavalava khavhe matekwana avhuḓi a ro ḓi geḓa na miss p kha phalaphala fm isa pilot a u tou vha na ḓuvha ḽa ḓo pfhi eh, ṋamusi ndi off a si u fhufhisa aeroplane fhedzi hu na zwithu zwinzhi zwi no ḓa miṅwaha ya fumbili ina ḓuvha na ḓuvha ndi tshi ḓamela ndi sokou pfa nga ndi ḓuvha ḽo thoma ro ri tshi lenda mudavhini hafhaḽai havhala vhathu vhoṱhe zwikolo zwoṱhe tsha mbo ḓi bva vhuvhili ha nge no nnḓa shango iḽi ḽo ḽo ndi ḽihulwanesa ḽo angalala ḽo angalala hu na zwinzhi zwivhuya ḽiṅwe ḽa mabuḓo e u tou vhudza mubebi uri khou tama u tevhela one ha vho muṱulela miss p u vha ḓisela mureili wa mabupho fhaṱuwani mudau kha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa ndi nga ḽa vhuraru ḽa ḽa vhufumiṱhanu shindu nthule miniti miṱanu bva kha wara vhumalo swika wara vhuṱahe madekwana kha phalaphala fm